Aħna se nkomplu għaddejjin b'din ix-xandira diretta fuq naturalment dan l-istazzjon. Il-programm Kalamita mit-Tnejn sal-Ġimgħa jkun magħkom. Infakkarkom illi għada festa San Ġużepp jew Jum il-Ħaddiem. Għidula li tridu, l-ewwel ta' Mejju hija festa għal kulħadd, allura dan il-programm mhux ser jixxandar. Aħna ser inkomplu għaddejjin b'aktar mistiedna filwaqt li mill-ġdid nirringrazzja kemm lill-Eċċellenza Tiegħu Frank Zammit, Ambaxxatur għal Malta fil-Vatikan kif ukoll lil Dun Ġorġ Dalli tal-ewwel parti tal-programm illi kellna illum. Miegħi issa fl-istudios ingħaqad Kane Said, Kane m'għandu bżonn ta' ebda introduzzjoni, mhix l-ewwel darba u lanqas it-tieni li kien magħna waqt dan il-programm, huwa manager għall-komunikazzjoni fil-qasam naturalment fejn jidħlu l-gaming u logħob u naturalment affarijiet bħal dawn u li miegħu dejjem nitkellmu fuq kemm huwa importanti illi wieħed jirregola l-pjaċir tiegħu għaliex ejja ngħidu, il-logħob huwa xi ħaġa milli ġejja minn żmien l-antik ħafna, nista' ngħid illi jiena meta kont għadni żgħira kull ikun hemm naħseb li jew il-nhar ta' Ġimgħa kienet tkun, eħe, kienet omm ittini dak is-six pence, kienet tgħidli mur ilgħabhom l-lottu dawn u kellha karta dejjem bl-istess numru u tibgħatni nilgħab dak is-six pence. Imma dak is-six pence biss konna nilgħabu, jiġifieri la iżjed u lanqas iżjed, regola ġenerali, daqqa tirbaħ, iktar titlef milli titilf u milli terbaħ, imma s-sixpence kien jibqa'. U dan huwa importanti għaliex, ejja ngħidu, xi ħaġa sabiħa li jħobb jagħmel il-bniedem huwa li jissogra ftit biex forsi jerbaħ xi ħaġa u dak l-entużjażmu li jtik il-logħob huwa, dan huwa wieħed minnhom, dak il-ferħ qisu, dik l-ansjetà, dik in-naqqa kurżità sakemm jitilgħu n-numru. Jiġifieri ejja ngħidu, il-logħob mhuwiex daqshekk xi ħaġa kerha jew tal-biża'. Dment? illi wieħed ikun jaf jirregola. Insellimlek, ma rridx noħodlok ħafna mill-ħin tiegħek illi ngħid iktar jien milli int, imma. Le, lanqas
ma tajtx kas qed nisimgħek qed titkellem tajjeb ħafna. Insellimlek Veronika, nsellem lit-telespettaturi kollha u lit-tim wara dan il-programm Kalamita. Ekku, imma fir-realtà, Kane, Il-Fondazzjoni kif tħares lejn dawn in-nies illi kif għedt fil-bidu forsi m'għandhomx dik id-daqsxejn dixxiplina fuqhom infushom u jispiċċaw jagħmlu imħatri, jilagħbu, anke intrapriżi, anke forsi karozzi, anke jispiċċaw ifallu lill-istess familja tagħhom? Iva,
il-logħob li aħna nsejħulu bħala logħob patoloġiku estrem fejn kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, bl-Ingliż għandna l-kelma high stakes, jiġifieri dawn ikun ġukaturi li jilagħbu ammonti kbar ħafna ta' flus. Mhux biss jintlagħbu wkoll l-istorja tgħallimna li jkun hemm ġukaturi wkoll issa li saħansitra jilagħbu l-proprjetajiet, jispiċċaw jilagħbu l-intrapriżi tagħhom sfortunatament. u, l-aktar ħaġa importanti, jispiċċaw jilagħbu bir-relazzjonijiet intimi familjari tagħhom. Mhijiex, ejja nibda minn hawnhekk Veronika, nibda mill-premessa li mhijiex in-norma li ġukatur, ekku, li ġukatur jilgħab ammonti. kbar ta' flus jew inkella Jasal f'dan l-estremità, hux hekk? Jasal f'estremitajiet li li jirriskja li jilgħab proprjetajiet eċċetera eċċetera. Imma jsiru ta' vera. Imma eħe hija realtà u allura peress li hija realtà il-fondazzjoni huwa dmir tagħha li tipprovdi għarfien preventiv. Iva. Veronika għalhekk jiena nkun hawnhekk u nkun fuq programmi wkoll simili biex nipprovdu dak l-għarfien preventiv biex kull min huwa ġukatur responsabbli li hemm ħafna hemm barra, kull min jilgħab b'kontroll kemm jista' jkun he puts himself or herself in check jiġifieri dejjem jittestja lilu nnifsu, jsaqsi ċertu mistoqsijiet lilu nnifsu biex iżomm mal-linja tal-kontroll, mal-limitu tal-kontroll. Ejja ngħiduha kif inhi, illum il-ġurnata l-industrija tal-logħob tal-azzard kullimkien madwar id-dinja kollha, imma speċjalment f'dan il-pajjiż hija kemxejn kbira. Għandek introjtu kbir finanzjarju għall-Borża ta' Malta u l-operaturi tal-logħob liċenzjati tista' tgħid kważi kważi dejjem jiżdiedu. Allura aktar irridu noqogħdu attenti li nżommu l-kontroll, nilagħbu b'responsabilità. Jekk qegħdin nilagħbu logħob online, naraw li l-websajts huma liċenzjati mal-Awtorità Maltija tal-Logħob. Għaliex? Għax il-liċenzja tipprovdilek ċertu sikurtà, ċertu ambjent regolarizzat u ċertu għodod ta' responsabilità. Għodod ta' responsabilità x'irid infisser? Pereżempju, deposit limits, wagering limits, li tara li inti jekk xegħlet il-bozza l-ħamra fuq il-profil tiegħek, fuq l-account tiegħek, inti tista' tuża minn għodod ta' esklużjoni. Jekk inti tilgħab ma' websajts, lagħab f'websajts li mhumiex liċenzjati, inti m'għandek l-ebda salvagwardjar. Insemmi każ partikolari, jekk ġukatur ikollu ilment ma' operatur tal-logħob, dejjem nuża l-istess eżempju fittizju, kellu ammont ta' flus depożitati fl-account hawn filgħodu u sab nofshom. Allura għandu ilment mal-operatur tal-logħob u ma jista' jasal b'xejn. Hemmhekk tidħol l-Awtorità Maltija għal-Logħob, il-ġugatur jitkellem mal-Player Protection Department tal-MGA u l-MGA b'obbligu tal-liċenzjar tidħol bħala intermedjarju bejn il-ġugatur u l-operatur. Dan hawnhekk qed insemmi ħaġa vera bażika, jiġifieri l-liċenzja tipprovdilek aktar salvagwardjar minn dak li qed ngħid jien. Jekk il-ġugatur jilgħab f'websajt li mhumiex liċenzjati, jilgħab fuq l-idejn, jilgħab f'dak li bl-Ingliż insejħulu black market, fid-dinja illegali, ovvjament hemmhekk m'għandek l-ebda salvagwardjar, inti qed tirriskja bil-kbir. Normalment f'dik id-dinja illegali, iva, jintlagħbu intrapriżi, jilgħabu, jintlagħbu proprjetajiet u problema ġġib l-oħra għax jekk inti Qed tilgħab fuq l-idejn u saħansitra sellift fuq l-idejn, hemmhekk dħalt fix-xibka tal-użura, fil-pjaga soċjali tal-użura u la l-Awtorità u lanqas entitajiet soċjali bħal tagħna li aħna niffukaw fuq il-ħidma soċjali ta' sapport lill-individwu ma jagħmel ġid. Jiġifieri aħna l-ewwel ħaġa li nħeġġu lill-ġukatur li l-attività tal-logħob tal-azzard iqisha, dejjem insemmi l-kelma delizzju jiena, iqisha bħala attività ta' rikreazzjoni u divertiment u jżomm ta' kontroll, aħna kemm jista' jkun inniggżuh biex jibqa' jżomm mal-kontroll. M'ilux għamilna riċerka parti minn proġett, programm iffinanzjat mill. parti ffinanzjat mill-Unjoni Ewropea, u hemmhekk ħareġ li kull min jista' jgħid għandu vizzju tal-logħob tal-azzard dan jonfoq jew hija tonfoq mal-mija fil-mija jew mija u ħamsin fil-mija, nofs aktar, mill-paga fix-xahar tagħha, ġifieri tonfoq il-paga kollha fil-logħob tal-azzard. Aħna ma nixtiqux li l-ġukaturi jaslu s'hemmhekk, għaliex, għax kif tasal s'hemmhekk inti r-responsabilità armejtha barra mit-tieqa, armejt ukoll barra mit-tieqa il-relazzjoni intima familjari li inti għandek mal-maħbubin tiegħek li inti xekkilt il-relazzjoni xi kultant ta' fiduċja bejnek u bejn it-tfal tiegħek ukoll, għax insibu każijiet fejn tintilef il-fiduċja, Veronika. Ekku. U inti tibda tidħol fi perkussjonijiet soċjali. Imma għaliex persuna tasal biex jilgħabu dawn l-ammonti kollha ta' flus? Għax ikunu dawn ikunu irġiel u nisa maturi, jien ħa ngħid in-nisa wkoll, għax illum ma tistax tgħid irġiel jew nisa, It-tnejn li huma għandhom jistgħu jidħlu f'din in-nasba. Imma bniedem li jkun magħtur, li jkun intelliġenti jkunu ġieli nies fl-ogħla karigi. Jiġifieri m'hemmx pereżempju għax wieħed m'għandux edukazzjoni, jiġifieri jkunu nies ta' ċertu maturità u xorta jaslu li jagħmlu dawn il-passi. Iva, hemm ġugaturi tal-logħob tal-azzard, gamblers hemm barra, għandek kif qed tgħid tajjeb ħafna inti, għandek minn kwalunkwe faxxa tas-soċjetà, kwalunkwe skala. Għalhekk aħna dejjem inħeġġu li jkun hemm kontroll tal-baġit li l-paga, inti daħlitlek il-paga fix-xahar u inti jekk tħobb tilgħab il-flus hemm qassamt, dejjem tqassam parti minn dik il-paga għal-logħob tal-azzard u ma taqbiżhiex. Eżatt. Għax jekk taqbiżha inti tkun qed tieħu mill-flus li huma devoti għat-tfal tiegħek, għall-relazzjoni tiegħek, forsi għal xi għal xi għanijiet, skopijiet professjonali li inti jista' jkollok. Allura, nerġa' nirrepeti bħalma dejjem nagħmel, importanti ħafna li nżommu mar-responsabilità. Għaliex persuna taqa' għal patoloġija? Patoloġija, biex niftiehem, il-maġġor parti tal-ġukaturi li jkollhom il-vizzju tal-logħob, kważi kważi, lanqas inqisuhom bħala patoloġiċi. Patoloġiċi meta persuna torqod u tqum fil-logħob. jiġifieri ma tqis l-ebda attività ulterjuri għal-logħob tal-azzard, u sfortunatament, kif qed ngħid, persuna patoloġika tispiċċa tgħix f'ħolma, taljena ruħha kompletament mid-dinja soċjali, ta' mħabba tagħha, mit-tfal tagħha, mix-xogħol tagħha, taqa' f'ċertu dipressjoni għax il-ħin kollu tkun qed tiċċejsja, tkun qed tiġri wara dak il-flus kollha li tilfet u dejjem bit-tama għal dik il-famuża rebħa li taqlibilha l-folja ta' ħajjitha għall-pożittiv. Veronika, ċertu affarijiet irridu nkunu realistiċi, kif għedt tajjeb ħafna inti xi kultant, mhux xi kultant, aktar iva milli le aktar ikun hemm telf fil-logħob milli rebħ, issib persuni li jerbħu, issib persuni li jerbħu kmieni u jippretendu li jkomplu jerbħu, ejja ngħidu kif inhi, ir-rebħa hija perċentwal żgħar ħafna mill-logħob, Ejja nilagħbu għal gost, ejja nilagħbu bħala rikreazzjoni u divertiment, inżommu mal-limitu, mal-budgets, u lanqas biss għandu tgħaddilna minn moħħna li nilagħbu ammonti kbar ta' flus. Biex nerbħu. Ekku.
Kane, nixtieq nibqa' insaqsik ħafna aktar mistoqsijiet ta' interess, però l-aħħar mistoqsija biss fil-qosor, għaliex qegħdin jagħmluli s-sinjali, Bniedem, illi għax aħna wara kollox, kif qegħdin ngħidu, niġu vera minn kull f, u nkunu maturi u niġu u nkunu edukati u nafu x'għandna nagħmlu però il-bniedem jibqa' bniedem u l-vizzju jaqa' fih. L-għajnuna, fejn bniedem jista' jsib l-għajnuna? Iva, iva, iva, il-Fondazzjoni L-Għob Responsabbli toffri s-servizzi ta' sapport tagħha l-ewwel ħaġa permezz tal-linja ta' sapport nazzjonali kif jidher fuq l-iscreen il-wieħed seba' seba' seba'. Dejjem nirrepeti, m'hemmx għalfejn tkun ivvizzjat, m'hemmx għalfejn tinqaras mil-logħob biex iċċempel. Tista' ċċempel ukoll anke għal xi informazzjoni. Tajjeb. Anke ssaqsi ċertu mistoqsijiet, jiena x'nista' nagħmel biex inżomm kontroll, kif nista' nqassam aħjar il-paga, kif il-ħin tiegħi li qed inqatta' għall-każino qiegħed jagħmel sens għall-ħajja tiegħi, għall-professjoni tiegħi. Affarijiet bħal dawn, mistoqsijiet bħal dawn. Barra minn hekk għandna iċ-chatline ukoll hemm il-websajt www.rgf.org.mt għandna ċ-chatline miftuħa fejn persuna tista' tkellem l-aġenti tagħna wkoll permezz tal-websajt. Tistgħu ssaqsu wkoll għal one to one sessions, Veronika Ann ħaddiema soċjali magħna fejn tiltaqa' f'kunfidenzjalità assoluta ma' persuni li jkollhom bżonn nisimgħu l-karba forsi jkollhom bżonn li neskluduhom mill-land based gambling parlours jew inkella nipprovdulhom dak is-software blocker li bihom ikunu jistgħu jeskludu mid-dinja online. U dejjem nirrepeti, kif għedt tajjeb ħafna inti, kulħadd bniedem tad-demm u l-laħam, illum jiena u għada inti, tiddejqu xejn, ċemplu, aħna qegħdin hemm biex nagħtu s-sapport u ma nistax nispiċċa billi ma nsemmix l-għajnuna kbira li jtuna u x-xogħol sfiqi li jagħmlu s-setqa li jagħmlu l-Caritas vis-à-vis il-logħob tal-azzard, l-Oasi t'Għawdex u kif ukoll l-Awtorità Maltija għal-Logħob li jagħmlu xogħol Tajjeb ħafna fejn irrigwardjaw ilmenti min-naħa tal-ġukaturi. Grazzi ħafna, Sur Kane Said, nirringrazzjak talli minn żmien għal żmien tiġi magħna waqt il-programm Kalamita biex naturalment ukoll naġġornaw lit-telespettaturi għalkemm tiġi imma dejjem ikun importanti li nerġgħu nisħqu u ngħidu ħalli naturalment min ikun għadu anke fil-bidu intom li qegħdin issegwu anke forsi tafu 'l xi ħadd minn tal-familja toqgħodux tiddejqu ċemplu dak in-numru wieħed seba'. Seba' Seba' ħalli titolbu l-għajnuna immedjatament mill-bidunett għaliex jekk taqbdu il-problema mill-bidu tkun aktar faċli illi tikkontrolla. Jiena nawguralkom ħafna rebħ wara kollox. Ibqgħu magħna għaliex Calamita jkompli.